Algo interesante tambe ta bienestar. Bo misa den temporada di COVID, esaki a bini hopi dilanti. Hasta prome ke sei el a kuminsa lanta kabes, pero durante pandemia hopi i hopi mas a kuminsa papia di bienestar. Anto no solamente salú di loke bo ta kome, pero bienestar en general. Huntu ku nos, nos tin nutrishonista i tambe coach di wellness, esta bienestar, ku nos ta kombersá hopi bia kuné, Olga Job. Anto awe e tei huntu ku señora Monica Badaraco, ku ta tin un historia impresionante nos tin ku tuna di konosé. E ta un detoxer tambe, e ta forma parti di e programanan di Olga. Moro bon dia na boso dos. Bon bini. Danki. Mi ta kontento di ta avèk ku bosnan. Siempre un placer. Igual kome señora. Bon dia. Anto ya ta un placer. Na prome luga mi ke bisa Dios danki ku mi por ta akinan awe pa mi konta mi testimonio. Amen. Danki. Danki pa ta yunto ku nos. Danki pa ta habri tambe no ku komunidat hopi lo por siña algu di Señor i keda inspirá di wen na yunta aki. Nos a kuminsá di mes ku Olga. Olga, bo te hia na Kòrsou. Nos konosé bo komo un digital nomad tambe pues bo ta biaha na hopi parti di mundu pero. Pa un tempu bo tei akinan, anto tin un programa pues ku lo bai inisiá awor aki no, di detoksifikashon. Sí, sí, nos ta, nos tin nos MDP, ku ta nos Motivational Detox Program, ku nos tine eigenlik sinku aña na eksistensia kaba. Oh, pa bien. Anto, sí, danki. Prome lustro. Sí, sí. Pero e de laster tres aña aki nos a kuminsá host e programa live. Dus nos tin sierto fechanan ku nos ta hasiel e, nos normalmente nos ta hasiel e pa dos i tres siman. Na ingles pasobra ta un programa internashonal dus nos tin hende nan rònt mundu ta duna ei. E ta fully online. Anto nos ta hasi live video coaching calls, nos tin group chats, anto nos tin un plataforma kaminda hende nan ta haña diferente reseta, meal plans, bosa estrategianan ku nos ta focus riba e detox. Anto awor aki nos ta bai kuminsá tambe ku e parti ofresé esakinan na papiamentu, anto ofresé esakinan Den One Week Detox di un siman. Esei ta un di e kosnan nobonan ku nos ta bai ofresé. I tambe nos tin un par di eventos coming up ku tambe mi lo ke papia kuné over di Rover ku Ramoni. Anto tambe nos tin awor ke nos ta bai kuminsá ofresé diferente estrategia kon e hendenan por hasi e detox. Pasobra no ta tur hende ei geluk ta por hasi un bambisa un ayuno. Tin detox fácil, no tin hende ku nunka no a yega hasié, tin otro hendenan ku tin difikultat pa hasi mester ora un juice fast òf un soup fast. Dus nos tin diferente estrategia pa hendenan hasi el'e mas fácil o anto un otronan mas avansá. Anto tambe nos tin diferente estrategia tambe ku mi lo papia over derover awe. Anto tambe nos suplementosnan ku nos ta òfer, suplementosnan ku mi a eigenlik kolektá den e parti di traveling, e parti di biamentu, bia. I biba tambe na diferente paisnan ku mi a biba pa shete aña. Anto rei den e transkurso di e biahenan aki mi a kolektá diferente yerbas, superfood, supplements ku por yuda den henter e aspekto di salú. No solamente di detox pero di salú general tambe. Promé ku nos bai den e detayenan aki di diferente tipo di detox, e programa i klaro tambe señora, nos invitado awe speshal, Konta nos un ratu di djis e konsepto di detox. Kiko e ta? Sí, sí. Detox, eigenlijk e palabra detox ke men kita e toksikonan, no? Detox. Anto den nos ambiente nos tin hopi hopi toksiko. Anto nos tin toksiko ku nos por prevení si nos kambia nos manera di kome, pero tin otro toksiko ku nos no por prevení pasobra ta kosnan ku ta den nos ambiente ku nos no por kontrolá. Dus nos. Tin cu eigenlijk tuma mas tempo durante aña pa nos saca e toxiconan aki fo'i curpa, cu nos no ta haci suficiente. Mescos cu nos ta baña pafo, laba cabey, nos tin cu laba paden tambe, no? Dus tin cierto temporadanan di aña cu ta hopi hopi importante pa haci e limpieza aki. Un detox no ta mescos cu un dieta. Hopi biendenan ta pensa detox ta. ayuno di awa mesora, un juice fast mesora, enton normal esey ta e e manera cu hende nan ta comprende kico un detox ta, pero nos ta trece henter e concepto di detox henteramente nobo, ta por esey nos ta yamel e motivational detox pasobra nos ta focus riba e mindset, e alma, e spiritu, e parti emocional tambe, enton e parti fisico. Anto ra ei a awor aki cu nos ta drentando den nos spring, nos spring e conoce nos primavera, anto e equinox eigenlijk ta e momento cu e nos e parti aki di mundo e hemisferio, hemisferio, si, northern hemisphere, nos ban bisa nos parti di Corsou bai ariba nos ta bai haya mes tanto luz Den dia anto anochi. Dosei ta pasobra e solo ku ta oki den zuiden ta bai riba e kweder anto ra eidinan e ta sigui bai nort pan bisa den parti Hulanda nan p'esei nos ta bai haña zomer. Pero e parti di spring awor aki ta kaminda lavedat nan ta hopi mas poderoso anto lavedat ta omgekerd di gravedat gravedat tu kosta bai na suela anto lavedat tu kosta subi dus den e parti di lavedat ta pasa hopi den primavera p'esei e flornan ta krese e matanan ta krese Ta nos kurpa tambe tin hopi mas lavedat, paso den nos kurpa nos no tin gravedat, sanger ta subi di pia bai kurason sin esfuerso. Dus, den e parti di lavedat aki ku ta pasando den naturalesa ku nos kurpa, e ta hopi mas fuerte den e spring equinox, p'esei awoki ta e tempu mas importante pa hasi limpiesa, ademas d'esei ta Kuaresma tambe, dus ta un parti tambe den nos kultura ku ta un parti ku nos ta yuna, hopi bia tiende ta sele den grupo, tiende ta sele Nan so, pero e ta awokit ta e parti mas importante pa nos bindi detox di esaki ta parti. Interesante, si, e aspekto aki. Masa ki rato Olga lo konta tambe di e diferente tipo di detoksnan ku ya el a kuminsá splika di dje. Pero mi ta kere ta importante pa señora konta nos bo eksperensia primeramente ku e programa di Olga, pero tambe e aspekto èkstra ku señora ke kompartí ku nos awe. Oké. Pa kuminsá, mi ta un eks sobrebibiente, mi ta un sobrebibiente di kanser dos biaha, sobrebibiente di kanser di pechu. Pa bo bo haña kanser, bo tin ku haña hopi biaha kemo, anto esei ta e kos di mas ferfelu ku mi a pasa den mi bida.

remedi, remedinan hopi hopi hopi fuerte tambe ta tóksikos. Anto pa un temporada hopi largu, kasi kuater aña, mi tabata den e, ya, den hemo, remedi, radioterapia i tur e kosnan ei. Mi a purba di baha i purba di sinti mi mas mihó di tur manera. pero no tabata logra. Mi tabata sinti mi manera un saku di sement pisá. Un saku di sement duru, duru, duru manera ku mi no por a move mes pisá. Um, mi a papia un biaha ku Olga ku mi a topa riba un flyer, pero e di. Ma bai diferente di di dietista. Diferente, no unu, diferente. Mi ta kere kuater òf ta sinku diferente. Anto mi no a logra baha nada ni sinti mi mas mihó ku niun. Ma a hasi juicing so so so tampoko. Anto Olga a bisa mi, No, this is a different one. Pero ami di no different. It's no different. Ma lego mai Olga mi di no, mi no ta bai hasi nada. Um, despues mai a Covid. Anto den temporada di chemo, radioterapia, bo no tabata mag di baha di peso. Pero subi di peso no tabata un problema. Anto mi a subi hopi di peso. den temporada di COVID, no cu COVID, di COVID, tambe nos tabata paden, nos tabata plachi di dia, bo no mag di sali, bo no promove, um, e sali cana, no tabata un, awor cu mi ta mira nos potretnan, binti binti, e nan tabata. Covid despues di di tur cos y tur cosa ma. Cuanto kilo señora yega e tempo ey pues durante pandemia? Mi tin cu bisa? Ah no no si señora kier señora no mester bisa of cuanto señora a baha ban eynan? Den ocho luna mi a baha dieschete kilo plus mi no ta pisa tur ora paso pa ami ta importante cu awe Tur e pañanan aki no tabata pas mi. Asta mi sapatunan no tabata pas mi. Mi tabata un sais shete semper, anto m'a bira un sais ocho. Anto awe mi ta un sais shete bek. Tur esei i danki na detoksifikashon. Sí. Di Olga Job. Di Olga Job. Wow! Sí. Kiko a pone ku señora skohe na dado momentu pa bai e ruta ei? Pasobra señora mes ta bisa pa bai diferente dietista, y kisas tambe otro metodonan cu señora a purba pa baha peso pero dado momento bo bisa no mi tin cu bay bek Olga so bo di cu bo conoce un tin bo wak un flyer pero un luz a sende dado momento despues di e dietistanan anto como a bay dokter un biaha dokter di cu mi Monica bo ta bay keda asina con bo mama ta Gordita? E di, mi di kune, sí. E di ku mi, Awèl, si bo mama ta gordita, bo tambe ta bai keda gordita. Anto, esei tabata un kos ku mi di, I'm not happy about that. Mi no ke esei. Anto, atrobe Olga su flyer a bini mi dilanti. Anto eri mi di, Awor sí, ta ora. Anto e ora i ma app ku Olga. Anto e ora i Olga di, Mi ta kere e biaha aki si bo ta ready. Señora ta tin un tiki, no miedu, pero por ta tòg, bo sa ku bo ta, komo ta bisa, bo ta terughouden. Bo tin duda, no? Aha. Bo tin duda, paso ya, kon ku bai bin, señora ka bisa ali for di un situashon hopi pisá riba bo bòdi, kanser, kemoterapia. Covid, bo sa pa bo bisa tog hei mi ta bai purba tog un metodo. Si, bo ta, bo tabati, mi tabati duda, mi tabati duda anto mi ta corda ora m'a bai cumpra tur suplemento cerca Olga, cu por cierto Olga su suplementonan ta the best suplementos, dicon mi ta bisa esey? Pasobra Mi a corta orea di Olga bay purba un par di otra. Na un resulta. Cu no ta mesun cos. Ya. Absolutely not. Dus no ta paso Olga ta sinta aki nan. It's really mi ta contando un testimonio real. Ya. Un cos di berdad. Y Olga sa, m'a purba un, m'a vorbild un magnesium Cu no a resulta mi at all. Anto ami ta bebe mi magnesium no solamente ora di detox pero mi ta bebe durante di tur dia mi ta bebe. Pa ocho luna caba magnesium y un oxy powder cu ta dos cos door di mi tripanan eh cu a bay drumi tambe anto cu mi no tabata bay off cu tur eseynan mi ta bebe eseynan tur tur tur dia mi no tabata drumi. Esei tabata un kos horibel. Mi no tabata drumi mes despues di um, chemo. Kon bien? Ja, chemo ta un kos ku ta... A mi ta yam'el un monster ta di paden bo kurpa, anto bo ta manera ta hopi hyper, anto bo no ta kom tot rust. Anto tabata, tin bia tres ora di mardugá mi ta sintá den sala. Cu mi tin cu sali fey camber bay bebe algo, anto despues bolbe bay busca soño, mi tabata bebiendo hopi cos pa drumi, anto eseynan tur bayendo cu den e detox poco poco poco poco ma baha eseynan. Tur cosa regula un tiki señora por bisa, pues aparte di e bahamento di peso e sintimento despues di durante e programanan tambe. Si hopi cos, hopi cos pasobra. Durante di e detox, durante di mi prome detox, mi prome detox tabata na mei, aña pasá, anto mi a haña Covid na april. Anto enanan tambe mi slijm no tabata por sali di niun manera. Anto e detox aki, mi a usa dos pochi di kos pa na nishi, tur mi remedinan pa saka slijm, nada. Anto e detox a laga mi. ta slijm vrij bo por bisa durante di un detox di dos siman. Muy bon. Sí, durante di un detox di dos siman, ma perde tur tur slijm, ku tur remedi no a yuda mi kuné. Anto mi tabata ronka masha hopi, pero esei tambe ta un otro parti di ku Olga ta siña nos di laga mi papia di e parti di di di. Un di e kosnan ku Olga ta papia hopi over di dje, parásitos. Anto, durante di di tòks bo ta siña hopi di Olga, Olga ta hopi strèng, hopi hopi strèng. En ta Strèng parce. positivo? No strèng pero No, no, no. Positivo. No, el a bisa mi, Strèf tambe. mi strèng, mi tambe ta strèng. Mi ta juffrouw di skol, mi ta strèng, pero bon. Anto, Olga ta strèng. pero bon. Bo ta Keman pa bo siña, keda den bo bo ta streng, anto pero Programa. bon. Pasobra e loke e ta siña bo ta kosnan ku bo ta si bo pa- pasa nan tur bo ta bo ta mira ku e no ta siñando bo koikens. Ya. Sí. Anto parti di parasitos ami ta un hende ku ami no por sin kòfi. Kon mi ta bai a si Olga? Min por sin kofi. Mam, mi no ta bebe kofi kasi mas. Wow. Pero ora i Olga kisas bo por añadi na lokual señora ta bisando ki tipo di detox e tempu ei señora a hasi. Sí, dus e detox eigenlijk lokual nos ta hasi ta ku nos ta give e body a break, dus nos ta laga e kurpa tuma un break di hopi tóksiko ku tin den kuminda. Ya caba tin hopi otro cosnan cu nos ta tin den nos curpa di ambiente, pero den cumina tambe tin hopi toxico, tin parasitos den nos curpa, casi noventa por ciento di world's population tin parasites, enton parasites no ta e wormennan so, e por ta bacterianan, e por ta virus, e por ta diferente cos cu nos tin den nos curpa cu ta eigenlijk evita nos sistema inmunologico traha manera e mester traha. Dus e detox ku Monica a hasi tabata esun di dos pa tres siman, òf tres siman aigelik, tres siman. Semper mi ta rekomendá un hende ku ta ègt hopi heavy, ban bisa ku problemanan di salú, kolesteròl, kanser, òf kanser healing, òf inflamashon, pa nan hasiel e tres siman. Anto hasiel e kada bia ku nos tin un detox paso pregunta den tres siman so e kurpa por saka tóksiko di kuarenta, sinkuenta aña ku nos a akumulá. Dus ta esei e detox ke el a hasi. Anto nos detox nos ta bai nos ta take a break di tur e stimulantenan dus nos no ta hasi kòfi ni nos no ta hasi sodas ni nada di eseinan pa un temporada so pero e sino ke men ku nunka mas bo no por hasi. Mi ta duna konseho tambe den e detox program kon pa eigenlik hasi despues di e detox, ki sort di kòfi ta mihó pa bo kumpra ban bisa si ta esei ta e kos ku bo ta ègt gusta hasi oke ki ta e kalidat ku ta mihó pa hasi kuantu ta e frekuensia ku nos por hasi. E detox tambe ta plant based dus nos ta hasi nada di karni pa e temporada di tres siman pero tambe mi ta duna konseho den e detox kon pa inkorporá kumindanan di animal despues den bo kuru pa trobe pero ku e ta salú, ku e ta nivelá anto e ta ban bisa orgániko tambe. Pues nos ta aha si Bai bai ta. si nos ta mira ku ta bai tin akinan di mes algun idea pa loke ta trata e platonan tambe ku boso ta konsumí durante e simanan e dianan tin pues Un siman di detox anto bo tin esun di dos pa tres siman di detox. Sí. Nan ta kanoban di otro of nan ta den Sí. periodonan diferente? Sí, am, sí, normalmente nos e detox eh, básico ta internacional, e ta na ingles, cu ta e dos di pa tres siman, pero am, cuminsando maart aki nos ta bay introduci e un siman detox, anto esaki nos ta bay hacina papiamento. Anto esaki tambe tin diferente ban bisa fechanan ku nos ta bai hasi el. Nos tin di djaluna wor nos ta kuminsá esun di tres siman ku ta eigelijk e Zoom mas grandi ku nos ta hasi na ingles, e Zoom callsnan ta na ingles, e video callsnan i e chatsnan anto e plataforma obiamente ta na ingles. Pero nos ta bai kuminsá tambe na papiamentu ku ta dia diestres di mart anto binti di mart nos ta hasi one week detox. Esunnan ku ta kuminsá dia diestres di mart. Por hasi dos siman si nan kies e di dia diestres i esun di dia bintiseis. Aki nan nos a dawak e schedule ku nos tin pa ku e spring, big spring equinox, lent, kuaresma. Esun promé grup eight, e grup ku ta eigenlik pa dos pa tres siman. Esei ta inkluí tres live zoom calls ku ta e video callsnan ku nos ta hasi, e group chat anto e plataforma ku un username i password i hende nan ta drenta den e plataforma anto tin tur sort di reseta kende nan por Wak kada bia ku nos ofresé e detox nos ta añadí òf agregá pan bisa resetanan nobo. Tin videos, tin meal plans, anto e personanan mes por kis lokual nan ke kome, ku ta hopi importante. Mi no ta bisa tur hende mester kome meskos, tin hopi opshon kende nan mes por kis, depende ta kiko e personanan ta gusta. Anto ora ei, tambe ora ei nos ta bai tin, dia diesun di mart nos ta bai tin un event ku aki rato mi ta papia derover, ku ta nos fruit detox ceremony. Cu ta bay ta na akinan na Corsou, Roosevelt Center, pa binti sinku florin so. Ta un oportunidad pa hende nan conoce mas de Detox. Anto tambe nos ta bay introduci un fruit ceremony. Aki rato mi ta papia derover. Anto dia di estres di maart, anto dia di binti di maart nos ta bay introdus e one week Detox na papiamentu cu ta e groep B anto e groep C. Ok. Ok, dus esaki ta un bon bista di locual Olga bin ta bisa televidente. Dus. Bo ta wak e hopi kla e fechanan riba pantayanan bo man robes. Despues tambe bo ta wak e grup A, grup B, grup C, anto tambe bo ta wak kuantu siman kada un ta dura, right? Anto tambe e idioma. Mane e promé te ariba ta bisa English, pero bo ta wak tambe mas abou e fechanan di esnan na papiamentu, no? I tambe kon largu nan ta dura. Aha. Sí, señora ke agrega algu? Sí. Mi ke bisa un kos hopi importante di e grup detox. Aha. Un kos hopi great di e grup detox, e ta un kos leuk. Ban bisa nos ta, nos tin ke kome awakati of nos tin ke kume un plant-based yogurt. Anto den e grup ei tur hende ta yuda otro. Eh, tin awakachi na tal kaminda. Tin plant-based yogurt tal kaminda. Anto esei ta un kos, pasobra mi a hasi detox mi so, so, so, pero e no ta mesun kos. Si, den grupo bo ta haña motivacion di otronan. Den e grupo nan ta bisa bo, ey, aki nan tin yogurt, aki nan tin. Koffie Great. Of Olga mes tambe a bai cumpra. Tin bia nos ta cumpra stock di henter Corsou. Ah, great. E ta bon. Anto, ondertussen, mi ta casi nue, noventa por ciento vegan si, no? Ok, ok. Mi no a casi come carni mas. Si mi a come algo dierlijk, ta pisca. Ya. Pero mi ta comiendo. Mi no ta bisa mi ta un vegan, pero práktikamente mi no a kome karni mas sino si mi kome algu ta di piská. De seta, e programanan a hiba señora den direkshon òf señora mes a kana e kaminda? Sí, e programa souiso ta asina, pero mi a sinti ku esei ta. Laga mi sinti mi mas miho. Ya, ya. Porque cu conoce bo curpa, no? Scucha bo curpa, anto dune loke cu e ta sinti e mas miho. Si. Pa e haya mas cu claro. Si, anto, anto si ta, tambe ta e libertad cu nos duna hindenan. Nos ta bisa, e detox awo ki eventjes nos ta take a break de cosnan cu ta causa inflamacion. Pasobra para hopi tin, no cu e animal ta malo en general, hopi bia e tin un algo aden cu yama TMAO protein cu ta un proteina cu ta activa hopi inflamacion den nos curpa. Enton den e detox nos. Meta ta pa reduci e inflamacion ya e curpa mes por haña e forsa pa heal e cancer, e colesterol, e presion. Pasobra si tin mucho cos cu e curpa mester pa bisa maneha, den e digestive system cu ta setenta por ciento di nos curpa, nos energia di curpa ta wordo usa den digestion, si nos por pone esei anto duna un break, e ora e curpa su mes energia, E por usa ketosis, ku ta e ban bisa e akumulashon di glukos ku nos tin den nos kurp a kaba, pa haña e forsa pa e kombatí e problemanan di su mes. Anto i nan yori nos ta haña e self healing, nos ta haña hendenan ku ta kura di sierto kos, nos tin hendenan ban bisa sesenta i sinku por shento di nan kolesteròl a baha, nos tin hendenan ku a heal kompletamente di diabetes, nos tin hendenan ku no si no ta. Ban bisa bamentu so, pero e nan ku a mas muskulo, ku a bira mas fuerte, ku a yena di na un peso hopi mas saludabel. Anto no ta eigenlijk algu malu e parti di animal, pero nos ta siña, oke, nos ta ward awoki, nos ta take un break, pa e kurpa ban stabilisa mas tantu posibel, i kiko nos por hasi despues di e detox. Anto si nan tambe nos ta duna ban bisa e konsehonan kon pa hasi despues. Bo kier a elaborá un tiki mas riba e Motivational Detox Program su strategianan? Nos tabata tambe tin un plachi ku tin diferente hòki di koló. Kisas bo por splika un tiki mas kiko esei ta nifiká. Anto keda pendiente televidente pasobra un djis tambe nos ta bai tin un QR code riba pantaya ku bo por scan tambe pa mas informashon. Pues prepará bo telefòn pa un djis. Pero laga nos wak e plachi Ku tin e diferente kolónan, ya, atel aki. Sí. Kiko bo por konta nos di esaki? Sí, dus esaki ta un di e strategiasnan nobonan ku nos ta trese. Esunnan na blòg ku bo san ta wak ariba ta esun tradishonal, anto esun ku semper nos ta bai keda kuné. Ku te parti ban bisa, e promé shete dianan nos ta kome kumindanan sólido òf chewable meals. E di dos siman nos ta hasi blended meals, entonces esaki por ta diferente cosnan, no? Manera smoothies, juices, tur asina. Anto e di derde siman nos por experimenta como ban bisa un ayuno di awa cu ta opcional, si e persona no ke hasi awa ta ok. E di derde siman ey bo e persona mes ban bisa ta kies. Awor aki nos ta introduci rankings cu ke men cu si e persona no ke hasi ban bisa liquefied. blends e di dos siman so e por kou henter e tres siman eseki pa bisa anto e ta un resultado básiko pero e ta bai bira hopi mas fásil pa un persona ku no ke bai asina streng ku e detox pero ke si ku si ke limpia ban bisa di stòp di usa kumindanan un tiki mas muchu prosesá anto e parti abou ku mi ta mostra awor ke ros ku e sun bèrdè ta e dos estrategianan nobonan ku nos bai trese ku ta pa e dos simannan òf por hasi hasi e tambe di e tres siman. Ke prome tres dianan nos ta kome di un sierto manera, anto e otro tres dianan òf kuater dianan nos ta kambia e aspekto, no. Awo aki nos ta nos ta eksperimentá ku esaki, so nos ta ofresé by the way e detoks no den grupo so pero private tambe, dus mi tin mi private clientsnan tambe ku mi a eksperientá ku bo a bisa ku e estrategianan aki ku ta mas pa intermittent students òf advance students pero un hende ku ke bai bai all out tambe por hasi asina. Dus nos tin nos four three two one strategy ku ta brand new ku nos ta bai kuminsá awo aki den Mart, anto nos tin nos three three one days strategy ku tambe ta bai kuminsá pero hende nan por partisipá pa nan sa presis kiko nos ta hasi pero esei ta e estrategianan ban bisa ku nos por kambia e manera di kome kon nos por e oranan ku nos ta kome e kantidat di oranan ku nos ta kome. E manera, dus ta diferente estrategia, anto hopi bia nos ta haciele den grupo, ok, nan a mes ta share, ey mi tin gana esaki, ki bo ta kere? Anto nos ta bisa, ok, si, ban p'e, dus nos ta echt apoya otro, no, anto esey ta e poder pa haciele hunto den un grupo, en bes di haci'e su son. E dushi ta cu tin variacion, tin opcion, anto esey semper, pasaba pa cuadra cu cada persona, tur hende ta diferente, anto bo ta haci algo cu ta salu pa bo, pero tog den bo propio stramin, laga nos. Pone asina bo ta tin e Fruit Detox Ceremony. Interesantismo. Esei ta forma parti di e Curamony? Si. Si? Si, si. Cuando nos un tiki nos tin come fruta un tiki, of no? Of ita rubes? Si, si, corecto, corecto. Ok. Si, e Curamony ta un, ban bisa un evento, un proyecto nobo cu mi ke trece dilanti awe cu eigenlijk ta stand for of ta significa. Curaçao Ceremonies, Curamoni. Anto Curaçao Ceremonies ta eglek un un proyekto di eventos ku nos ta bai kuminsá, òf ku nos a kuminsá eglek kaba foi aña pasá, a pa nos trese nos komunidat huntu. Pasobra manera nos ta bisa, nos sòn nos no por logra, ta hopi biaha ta den grupo, nos tin ku krea un komunidat pa nos tur pa ta mas salú no solamente pa nos mes pero pa pone Kòrsou riba mapa komo e wellness destination ku mi tin hopi aña ta papia derover kon nos ke pone Curaçao as a wellness destination island of the Caribbean anto nos Kòrsou ta bayendo hopi dilanti ku hopi proyektonan di parke nos tin nos Hòf di Mango team nos tin hopi proyektonan ku ta bai dilanti dus nos mester nos komunidat di Kòrsou pa nos no solamente fokus riba nos salú anto nos bienestar pero pa nos yuda otronan tambe pa nos krese pa nos krese Anto nos yega kaminda nos mester tia. Entonces e concepto de cura moni aki ta cierto eventosnan pa nos trece e comunidad hunto pa nos celebra naturaleza. Aña pasa mi a introduci e parti di Guatemalan cacao ceremony cu nos a tin e ceremonia di cacao cu nos a echt papia di e cacao, nos a bless e cacao. Kiko asina ta? Ah, mi señora I love him. Sí. Okay. I love it. sí, nos ta, nos ta sold out event dit ta by the way. Nos ta ah, sold out event, hopi bon, hopi bon, nos pas hopi dushi. Hopi dushi. Pero taba ta un, un momento pa nos um, pa misa cel, celebra e parte nan aspecto nan di naturaleza costa mane cacao, fruta, flor, superfoods, fruta nan di Corsou que ta crece, mami un papaya, Cu nos ta come together, nos ta papia di dje, nos ta pone nos intencionnan aden, anto nos ta medita, nos ta activate e six senses nan, dus nos ta echt tuma tempo pa nos connect cu e fruta, sinti e fruta, haci meditacion, haci sound healing, haci bo sa medicina di musica ban bisa tambe, anto tambe movecion cu e fruta of cu e tools nan cu nos ta bezig cu ne. Nos dia dies un di maart nos ta bai introduci un fruit ceremony cu nos ta hacia caba eigenlijk den e Delaster Mindfulness Fest cu ta ta cu a pa a tuma luga na Jan Kok, nos ta hacia caba enan pero awoki nos ta bai hacia na Roosevelt Center pa binti sinku florin so, anto no ta pa un persona cu ban bisa si bo no ta interesa den ceremony no ta nada pasobra nos ta bai tambe combina e evento aki precies dia dies un di maart. pa un detox meet and greet anto detox meet and greet ta pa hopi hendenan ku a yeg'e hasi detox promé hendenan ku ta hasiendo e detox awokki òf hende ku ke partisipá ku ta interesá ku ke siña mas nos tur ta bin huntu pa nos papia nos ta bai tin testimonionan hendenan ku ta konta nan historia hendenan ku por hasi pregunta nos ta bai share teas nos ta bai kome fruta nos ta hasi seremonia dus ègt un un momento pa nos selebrá nos komunidat pa nos ta salú huntu. Aparte di forma parti di e seremonia, mi por haña sierto informashonnan tambe pa loke ta trata e programanan di detox, si mi ta pensando pa kuminsá ku esaki. No, fenomenal! Strategianan nobo di detoksifiká, Fruit Detox Ceremony, tin vários di e programanan ku lo kuminsá próksimamente. Momen sa den e spring aki ta hopi importante, téknikamente, manera Olga a splika, tur e aspektonan di naturalesa, solo, etcétera, nos atmósfera ku ta pone ku tin miñó tempu, ta kere señora Monica. Pa un persona ku ta pensando oua ke el a skucha nos, e ta pensando, Ke kusá mi ta kere ku mi ta bai uni mi mes na un programa di detox di Olga Job? Pero e ta ainda na ochenta por siento di su desishon, e no a yega shen. Kiko señora lo bis'é di kon e ta importante pa e uni? No obstante, e tin por ta e ta deal ku malesa aworakí òf e ta sinti su mes completamente saludabel, semper por mihó. Tòg? Kila bo bis'é awe? Bon, lo mi bis'é, no duda, no pensa, bai p'e. Cu den e ocho lunanan aki mi a logra di convencé barios amiga, tur a dumi, Yes, ho. tur ta sinti nan mes Mas mihó òf nan a baha familiaresnan di mi a dun mi, anto no tin unu, no tin unu ku no ta sintié kontentu ku mi a trèk nan. Anto si mi a bini ku Olga akinan, si mi por trèk mas hende di e manera aki na televishon i ku a mi kuenta a inspirá nan, anto ya. Si por a mira mi potretnan na televishon kon mi tabata i kon mi ta awor akinan, tin bia mi mes no por kere. Tin bia mi mes no por kere. Pasobra bo tabata stok pa basta tempu, anto. Pero e bon ta ku tin yu dansa. Tin yu dansa, tin persona na mi ta Olga. Mi ta hopi dankba na Olga. Si. Anto Olga Mi ta, mi ta mira mi para na porta di Olga. Anto mi di ku Olga, Olga, mi ta bai baha, mi ta bai siti mi bihon. E di ku mi, Si, Monica. Si, Monica. Para na su porta di kura. Anto un brasa duru di Olga a duna mi e si. E ta bai. Anto el a bai. El a bai. Anto lo e bai ku tur hende. Lo e bai ku tur hende. Mi ta sigurá kada un hende ku dumi ei ku lo e bai. Hopi bon. Danki señora. Danki pa ta habrí ku nos. E no ta fásil pa papia sigur mirando señora su situashon, e echo ku señora sobrebibí un malesa. Anto ya e eksperensia tambe no di señora den e programanan di detox aki. Mi ta imaginá mi ku señora lo kontinuá tambe. Dje ke próksimo tempunan ku e programanan aki. Olga, mi ta kere sinti satisfakshon komo un persona ku ta diseñá e programanan aki, no? Pa e klientenan, pa bai yama nan studiante awe, no? Studiantenan ta ta kontentu pa nan mira e resultado. Unda e próksimo studiantenan lo por haña bo mas fásil? Sí, sí, sigur, sigur. Nos meta ta pa duna boso nan tur speransa. Si ami a hasi el, enton hopi hende sa mi historia mes tambe. Si Monica por haci'e, so si nos comunidad por haci'e, abo tambe por hacinan. Nos nos meta ta pa yudabu, pa dunabo esperansa, pa kere cu bo por sigui, bo por logra. Aunke nan a bisabu cu bo no por, cu no logra, cu you can't do it, well nos moucho ta we can and we will. Awesome. Nos ta bisa semper cu ta I can and I will. Anto si bo ta hende ku no ke ba, no ta nada, tambe bo por dun mei. Nos tin diferente levels, nos tin level di weight maintenance tambe. Si bo ta un hende ku bo no ta masha bon den kushina, bo no lo por vòlg e resetanan, nos tin hendenan ku ta kushiná tambe awoki pa nos. Nos ready to ready to eat detox meals. Nos tin kolaboradornan nobonan ku nos ta traha kuné ku tambe lo por ban bisa hasi esei, no, deliver esei pa. E personanan dus nos ta hasiendo mas i mas nos esfuerso pa hasi e programa mas fácil i mas aksesabel pa hendenan pa nan tambe por logra nan metanan. Great. Olgajob dot com. Sí, Olgajob dot com. Sí, Olgajob dot com. Hendenan por app app libramente na sinku binti dos, sinkuenta i sinku, sero seis. Kinan tambe bosan por scan e QR code e ta manda bo mesora riba e website. Nos suplementosnan bo san poña directamente seca nos tambe. Nos tin eigenlijk un webshop awo ki under construction pero aina nan por wak nos program catalog via e website. Anto nos tin un webshop tambe cu diferente productonan di Mexico cu nos ta offer tambe pa e parti spiritual. Pasobra no ta parti di come mentu so cu nos tin cu focus riba dje. Ta e parti mental, e parti spiritual, e parti emocional. Dus aina nan por wak libremente e informacion riba e pagina. Esaki t'e QR code, televidente cu nos a papia di dje cu bo por scan, pero durante henter e entrevista bo por a wak riba pantaya tambe e numero di telefon cu Olga a menciona awor ei sinku binti i dos, sinkuenta i sinku, sero seis, no? E tabata riba pantaya durante henter e entrevista. Pues tuma contacto cune, mand'el en WhatsApp cualke pregunta cu bo por tin, Olga ta on. Y bo por di mes scan e QR code of bishita e website tambe olgajob.com. Oh yes! Olga y tambe señora Monica, danki pa tabata cu nos riba e mehinta aki. Danki pa ta habri asina aki cu señora su historia pa inspira y motiva tur cu ta mirando. Olga, danki pa e inspiracion cu bo tambe ta duna na esnan cu ta sigui bo programanan y tambe claro na tur. ku a mira we meinta éksito ku e próksimo programanan. Éksito na señora tambe ku tur kos. Tabata un plaser anto di mester plataforma aki semper habrí pa bo Olga pa tur lokual ku bo ke kompartí ku nos. Danki. Semper mi ta gusta ta serka bo asnan. De manera mi ta na Kòrsou mi tin un bai bishita. Afora mi ta for mi ta manda mi tin ku manda un potrèt pa mustra ta ki mi a bai indau ta for. Pues danki danki semper mi ta sinti mi hopi welkom pòrta bèk. Ta bo kas. Danki. Mòrò bon dia ta bo kas i bèrdat nos ta gusta sigui. Tur lokual bo ta hasi den eksterior pasobra ta hopi bunita tambe pa wak kon bo ta apliká loke bo ta siña ai afó, kon bo ta tresele akinan pa personanan manera señora Mónica. Danki pa kompartí ku nos tambe. Danki na bosnan i hopi hopi danki na Olga. Sí. No, nos ta, nos ta komprondé e emoshon pasobra bèrdat ratu ratu den bida bo ta. Cruza bo sa ruta cu hendenan cu ta transforma bo bida, tantu via e programa Claro, pero Olga mes ta un persona asina bunita, claro di pafo, pero di paden sigur, pues mi ta comprende e manera cu señora ta sinti. Danki. Ma mi ta, mi ta, mi ta, mi tin hopi, mi ta proud di mi mes, mi tin hopi power, mi ta yuda. Olga yama mi asta ambasadora, anto mi ta ya mi ta mi ta hopi strèng ku mi mias tambe pa a yega kaminda mi ta anto atrobe be e peso ta importante pero e healing di hopi hopi kos ku a heal mi no por nombra nan tur na e momento nan aki ta fantastiko danksei. e detox aki.